Jamal Bright a bin konta nos kiko tin pasa Engeles djasabra awor. Djadomingo. Djadomingo, sorry, djadomingo awor. Pa keda djasabra? Ta bon bo, ta bon bo den pa splikami. Djasabra ta eksploshon kultural. Ok, ok. Kontami. Yes. Kiko ta pasa djadomingo awor ku e festival Un Kanto pa Aruba, no? Kanto pa nos Himni Bandera. Exactamente. No, sigur, Bikrik. Um, uh, bon dia. Danki pa tin nos en todo kaso. Aki nan si kabosnan. Um, Diadomingo ta bira algo, algo grandi. Eta, eta eigenlijk uh, lokual te di 28 edishon di un kanto por boso himne bandera. Dus uh, ta konosi kaba ko enante onda botin echte parte emosional den kansionan tambe, bo ta baila. Dus um, eta baita, eta baita algo hopi great mes. Uh, ta konta kun total di 19 kantante, pa lokual ko ta bira e evento aki. Na yera trek lot tambe mitin e, e sekuensia. Bo tin 19 sekuensia? Mitin e sekuensia tambe pabo. Uh, ku en todo kaso, Nos ta habri anochi ku típiko Funari and Friends. Uh, ti algo hopi great bai pasa den e presentashon enan. Dus mi lo mm. konsea esnan ku ta kustuma de bin mas lat. Mm. Wapo tei trempan, evento te komisa seis or, dus tei na ora pa sinigi na bo por presensia algo hopi great ku ta bai tumi lugar uh, durante di e festival. Eken nos ta habri ku típiko Funari and Friends. Mm. Sigi pa típiko Alegria. Uh, Jainos tin uh, sabor criollo Y den e agrupacion kinan bo tin e prome presentacion di e categoria nobo cu ta tipico di antaño. Okay. Esey ta bira, um, en, en todo caso, mi ta bay elabora un poco tambe riba esey djis aki. Dus agrupacion tres ta Sabor Criollo, cuater ta Tipico Colegio Rubano, uh, cinco ta Grupo Rejoice, Seis ta cultura, tres seis cinco, siete ta delicious, ocho ta típico ecstatic. Ya bo a banda no ta transformada den sí, eh, típico, sí. no? Botin también ocho ku ta shine music. Um, nuebe, ah, sorry, nuebe ta, ta shine music, diez ta, tip, eh, ta grupo stimami. Botin también Jesun ku ta típico suona. Jes dos ta United Melodies y también Jes tres ta grupo di amigo. Wow. Esa ta e secuencia para lo cual ta Jet Domingo. Agrupación.

Y pa asina ki nan ta e presente Buddy Love ta bulando for e Corsou y bin pa participa tambe. Pa participa tambe? Sí, yes. Oh, I love that. Dos grandi. Buddy Love ta ey den cas, en todo caso, bo tin Jetsy y Nicole ta bay forma duo. Ok. Nan ta bay ta formando parti tambe di locual ta e festival. Djis pa menciona algun nomber, mi wak si mi por tin tambe locual ta e lista completo ya ta. Sí, dus um, bo tin tambe diferente otro nombre. Bo tin uh, tambe lo cual ta Berta Cruz, of Berta Yvonne en todo caso. Tambe ta forma, ta forma parte ton, ton uh, eh, icon den de lo cual que ta bira e festival aquí nan tambe. Uh, si lo bidari pa Jerwin Hernandez y tambe uh, sí. Za, Zaina tambe ta junto den lokual ta e festival Raquel Lampe tambe reina di di dande tambe konosido kantante exactamente Jason Kelly tambe ex ex rey of rey di dande actual tambe ta den festival dus dus pa menciona algun nomber some heavy hitters exactamente algun wow. nomber na hopi konosi pa lokual kuta e festival mes dus ta bira algo hopi grandi mes ja domingo

pa conserva con tur cosa cuminsa. Awendia, manera cu nos a menciona ta bandanan a transforma den tipico. Esey ta pone eigenlijk cu e caliber musical, instrumentnan cu a bin acerca ta pone cu e ta zona manera un orkesta basicamente. Oké, sí. E ta pone cu e tipiconan cu eigenlijk ta hopi minimalista, eh, menos instrumenten, eigenlijk mas tanto locual ta, ah, mi sa si bo snigi bay e, eh, e show di dande di, eh, Fundacion Chico Harms, a nan ta eigenlijk concentra hopi mas riba e tipiconan. Sí. Y bo ta nota un diferencia den ora cu un banda ta bin forma, lo cual ta su orquesta, y un tipico ta bay forma, lo cual e ta bay presenta. Y pa e motibonan mes, pa conserva con tur cosa cuminsa, tin e categoria nobo kinan netamente pa e tipiconan, esnan cu ta bin cu menos instrumento, echt tipiconan minimalista, Okay. anan ta esnan cu ta bay participa y um, e ta bay ta algo great. E ta, e ta So that's gonna be a different winner.

50 am december te unico festival cu a resta. Sí, bo a bon sí. Di nos. Eigenlijk sí. Di nos. No di nada Juist, otro. di nos. Sí, Juist. pa lo Dande. que, sí, dus, dus wij dan de batatin Kuta soca. non-carnival Y really. después, ja, nos tin, nos bij haya e kai su sino in mei, pero, Alweer forgot about that. sí, después, We ja, la forgot about cava. that.

Si mi ta kere atrobe e, e ambiente bo ta sinti einan. E emocion, eh, si, si bo tin di yora, e rato, e kor, no, tin cierto gente que ta ponen bo yora gauw. E ta dar. E ta touch bo. E ta dar. Ke men si bo tin di yora, ta pon bo yora live e ding, pa no swa bo. Bai ta riba stage, ta swa bo, en sini ke, ah. Ana zoom in. Kring ta yega. Pero si, um, e tambe worde transmiti sowieso pa lo cual ta nos planta nacional, pero tambe bo tin radio nan tambe ko estan ko quizás uh, ta trahando, ko lo ke escucha tambe. Entonces, si varios radio ko ta bai transmiti esaki. E mas tanto pa nos grandenan ku ta gusta e festival aki pero nan no por yega enanan di un un motibu pa otro anto nan por nan por wak. Brian si konta ku Baria Kushen ta bolso ti ku mita ke tin hopi tent, tin hopi tipi kuminda, bahai esa parti kuminda kaba òf ainda mo e parti mo ta den? Den e partenan mi no ta den pero mi tin di bisa bo si ku as always Toranja e ta e ta bon surti dus bai ku baki pa bo kumpra un di di kada tent. Ah, pa poco por eh, stock, pasobra ta full weekend cultural tin y 17 ta, ta liber, toch? Sí, 17 ta liber. Pa gobierno, no pa Pero vino. government. No pa vino. Ni para Miro Black y, y Angie Dix. Para mí sí. Suma pidie di cuatro. Ay, ta bisa. Spider no. no, en todo caso, esto va a full weekend de, de, de celebración cultural. Dus, um, uh, invitación te queda para Sostené tambe djabierna, ku ta bira nos, nos muchanan. E festival ta kuminsá yes, ku nos yes, muchanan yes, dia 24. Dus uh, anan si minota data 28 kantante. Sí, e, pero dat is goed, e, man. Hopi, pero, hopi pero hopi muchanan, hopi muchanan ta warda tambe pa idea aki, no? Dus nan ta bisa mayor nan di trimpan kapa nan ke participá, te mayor nan te regelen van tevoren tambe. Ma, ma como digo, tin pari grupo tambe ko eigenlijk a, a compone i a regla gratis. Sí, sí. Yes. Yes. Um,

Y finalizando dia diesocho mart mes. Wel e huradonan tin un. Uf! Uf! Stiff. A mi lo bisa di Hard job. dieskuater i dieseis nan ta bai tin un trabou basta duru. Ja, bo. Pero atrobe mas importante ke públiko ta bai haña nan mes ku kanshonnan nobo, kanshonnan bo por admirá henter aña. Papiando di di César mes tur dos kanshon ku e ku den den nos memoria ku el a bai kuné ta wòrdu toká. constantemente. Sí. Mm. Esmit'e Sí, kere esaki sí. lo mester bira algo normal tambe. Nan no ta Sí. cancionnan ku mes ku ku eigenlijk soca bo por toca henter aña. No, Correcto. soca Hay you have cancionnan to. aki eigenlijk tambe bo por losa henter aña. Dus ta Nice. cancionnan ku no ta mará na temporada. Si kumisa na na detach di e pensamento ku hey e ta pa un temporada Sí, su. ocasional. Dus pa esei. Exactamente. Exactamente. Sí, ta bera. Yes. Ah, by the way, e ta gratis, no? E ta... Sí, e ta gratis. Pa, pa, pa bisa algo de, de, de, eh, no, no, e ta completamente no, gratis. No, pa se no, no, e ta gratis, no? Ja domingo... heavy hitters, no? It's for free, Ja domingo tambe, bo mati trece bo mes un stoel? Um, ta by di stoel, uh, eh, uh, eh, already said. Okay. Dus eigenlijk uh, atrobe importante pa tijdrimpang. Se se talo kwal mas importante. Mane tro aya nata set up stoel tambe. Dus um, bintrim pang, pa boa asiento dilanti. Um, ja, Ese ahí te, Enjoy. ese ahí te. Esta baita un show tremendo, 14 y 16. Eta dus, baita eh, eigenlijk un concierto. Eta baita un Saboa, concierto, que- Pasobra exactamente. botin stage, botin e led pa tras, botin tur hende bonito uniformada tambe, grupo nan y e cantante nan. Dus, Mi sa si mi poti un rato para poder agradecer también lo cual. Sí, Albay, claro. Blas. Nos Toen sponsor nan. Atrobe evento que nan ta posible, danki na Zeter, danki na Ahata. Danki na NV Ilmar ku ta selebrando su den sinku aña en todo kaso. Bo tin danki na Astec, danki na Jossy Motors tambe, Andina Ice, Aruba Bank ku selebrashon di shin aña. Bo tin Futura, Komishon Selebrashon Dianan Nashonal, Departamento di Kultura Aruba, Minister di Finansa i Kultura i tambe Gobièrnu di Aruba. Danki na nan tambe pa por hasi e evento kinan posibel. Sierto. Thank you. Brian, hopi tens?